vutomi byi cincile swilo swi cincile a ka ha ri swona leswiya swo tolola tolweni leswi a hi swi toloverise xiswona misava yi hlangana na ntungu wa covid-19 ivi ke ku tumbuluka maendlelo mantshwa ntolovelo wuntshwa wo kota ku endla migingiriko yo hambanahambana hambi hi ri emakaya ya hina migingiriko yo tala se yi endliwa eka inthanete hambi ku ri mintirho njhe se yi endliwa ka inthanete tinhlengeletano ti khomiwa ka inthanete ku katsa na byona vuhaxi byi endliwa hi ku tirhisa inthanete leswi i ntolovelo wuntshwa Eka madyambu ya siku ra namuntlha, hi languta swivandla leswi nga pfuleka hikwalaho ka mintolovelo leyintshwa. Xana migingiriko leyi humelelaka ka inthanete yi vula yini eka mina na wena? Yi vula yini eka loyi a lavaka ntirho na yena eka nkarhi kumbe nguva leyi nga ka yona ya ntungu wa COVID-19. Hi ta nghena hi vuenti eka mhaka leyi laha hi nga ta va hi ri na swivulavuri hi ku hambana-hambana ka swiyimo swa vona hi loko se hi korisela n'hweti ya vatirhi leswi landzelaka eka xiphemu lexi e-commerce i nkomiso lowu vulaka ku ri electronic commerce evuton'wini the the thing that you are good at hi xo xi ku endlaku an influencer ku na vanhu vo fana va DJ Brian there's a lot of people who sound like him and ndzi tshama ni tiva ku DJ Brian i suwe munhu a ku hi mhaka i vula ku fana na yena what you say so there are some of the things that are beyond our control as a people ina effect leya ku i kota ku loko yena a endla swilo vanhu hinkwavo va ta swi endla so loko u ri ni advertiser swimbalo vanhu va ta lava ku ta swi mbala vuxaka bya social media na e-commerce byi kulukumba ngopfu
eka malembe ya khume lama ya nga hundza hi voni ku ndlandlamuka ka mhaka xivandla xa ku tirhisiwa ka social media hi vanhu hi ku hambanahambana ka vona leswi swi nga endla ku ri se ku va na vanhu lava va vonaka leswaku ri ku na nkarhi kumbe xivandla lexi nga pfuleka eka mhakeni ku va swa ku ri va kota ku tihanyisa eka xivandla lexi leswa mhaka ku ri ku tlula 4 billion wa vanhu misava hinkwayo i vanhu lava tirhisaka social media siku na siku leswi i ku ya hi mhaka ya xiviko xi nga va kona xi nga endliwa hi va we are social lexi kombaka ku ri hakunene matirhiselo ya social media ya ndlandlamuka hi ndlela yin'wanyanini yo chavisa swinene ngopfu tanihileswi yi nga vula eka malembe lama ya nga hundza ya khume mabindzu makulu va kota ku va va endla leswaku ri swi va swi olova ka hina vanhu ku va leswaku ri hi tirhisa mhaka ya vukorhokeri bya inthanete ku va leswaku ri hi xava swilo van'wani va hina hambi hi tshame makaya tlhandlakambirhi loko hi languta mhaka leyiwani van'wanyani va kota ku va leswaku hi va va leswi hi swi vulaka leswaku ri i ti-influencers laha va kotaka ku va endla ku ri mina na wena hi kota ku va leswaku ri hi nga ha teka xiboho eka leswi hi lavaka leswaku ri hi swi xava eka siku ra namuntlha hi lava ku languta mhaka leyiwani ya ku ri a xana ke wu kona nkarhi kumbe xivandla xa ku endla leswaku ri vanhu va kota ku ti hanyisa eka xivandla lexi na ku ri hi la tlhela futhi hi nghena hi vuenti hi lava ku twisisa ku ri na kahlekahle loko hi vulavula hi mhaka swa ku fana na va e-commerce hi vulavula yini influencers hi vulavula yini a hi ngheni ka mhaka leyiwani hikuva hi hlamuseriwa hi vuenti hi loyi a tirhaka hi swona siku na siku adolf rivombo u ta hi byela ku ri ka siku ra namuntlha loko hi langute mhaka ya e-commerce hi vulavula yini rivombo vito ra mina hi mina adolf rivombo ni huma egiyani etikweni leri va ngo hi le ka jim ngalaluma e-commerce i nkomiso lowu vulaka ku ri electronic commerce, leswi ko va muxaka wa bindzu lowu wu cincanaka hi nga swi vitana ku i ti-transactions leti munhu a ti endlaku online or ku xava loko u xava eka internet loko hi langutisa the whole concept ya e-commerce loko yi helerile swi swi ta hi ti hi tindlela timbirhi kumbe tinharhu ku na e-commerce ya ti-physical stores leti u yaku ka vona u fika u lava ku xava xo karhi ivi va ku byela ku ri u nga nghena ka internet u tatisa ti-details ta wena kumbe mavito ma wehe or u nga ya kona ka internet u kota ku ku xava kona so walowo un'wana wa muxaka wa e-commerce un'wanyana wa muxaka wa e-commerce i ku va ku ri hava ti-physical stores example amazon va rhandza ku advertiser ti ti-pop up ka ka ti-google or loko nghena ka google ivi ku pop up something laha ku ri hi na special xa phone so meaning loko immediately u va interested ka ka ka, ka that pop up wa yi clika link liya yi vheta yi ku directa straight yi ku yisa a a ka store xa vona lexi hi ngo i online store kumbe se a hi ngheneleleni ku antswa hi lava ku twisisa ku ri na kahle kahle swivandla swin'wanyana leswi vanhu va nga swi kumaka kumbe ku vuyeriwa kun'wanyana ko karhi loko va nga ku kumaka vanhu loko va tirhisa mhaka ya vukorhokeri lebyi bya e-commerce kumbe inthanete yaleyo va yi tirhisaka hi ndlela yaleyo na ku tlhela futhi hi twisisa ku ri matimu lamawani ya e-commerce kahlekahle ya sukela kwihi ti-opportunities ti tele ngopfu eka electronic commerce yona e-commerce leyi hi vulavulaka hi yona ka siku ra namuntlha loko michael aldridge hi 1979 a ta na mihleketo leyi ya ku endla bindzu leri ra muxaka lowu a lava ku ku va na swivandla swa mintirho swa ku tala hi mhaka ya ku loko mi langutisa sweswi tanihiloko ni vurile ku ri tiko ri ri ri hlaseriwile hi xitsongwatsongwana lexa COVID-19 tikhampani ta ku tala sweswi a ta ha tholi physical people va ta va ta a ti-store va ta va ta xavisa a swa a swa ha fani na khale mi kuma ku mi nyikiwa maphepha ma yima tirhowotweni mi nyika or mi ta mi ta tirha a store just ku amukela ti walk-in customers so ka e-commerce uh, the, the business opportunities ti tele ngopfu u u nga yi endla wehe as kumbe i tibyela ku pfula business tanihi adolf rivombo i ku ni laha ku xavisa kumbe swikipa kumbe kumbe ni kota ku Ku xuta swa swe swa ti camera and stuff u nga ti endlela uh, your own business ka e-commerce hi mhaka ya ku ri uh, loko hi linka na social media yi yi va kahle ngopfu ku sweswi vanhu va va va va rhandza ku lava information ka ka social media so you can even market your your, your business kona loko ri vona va khumbe mhaka leyiwani ya social media se va hi tsundzuxe mhaka yin'wana kumbe i nkarhi wa kahle wa swa ku ri madyambu siku ra namuntlha hi rhamba loyi a tirhaka hi mhaka leyi xihere a tirhaka a tlhela futhi a kota ku va a tihanyisa hi swona ku va leswaku ri a va a tikuma karhi a endla swinavetiso hi ku hambanahambana ka swona leswi hi nga n'wi vulaka leswaku ri kahlekahle i an influencer va ka hina a na ntiyiso ku ri ni fanele ku n'wi tivisa kumbe mi ta titwela hi n'wexe eka siku ra namuntlha hi mi tisela wiseman zitha loyi vo tala va n'wina mi nga n'wi tsundzuka le ka giyani land of blood na tin'wana vele tidrama ti nga kona ka thelevhixini kahlekahle loko hi vulavula hi mhaka ya influencer hi vulavula yini zitha amukela i na an influence i na vanhu lava va n'wi landzelaku and i i na effect leyi ku i kota ku loko yena a endla swilo vanhu hinkwavo va ta swi endla that's basically it and then va va tlhela va driver ku xava vanhu loko yena a endla swilo vanhu va lava ku ta swi endla so loko u ri na advertiser swimbalo vanhu va ta lava ku ta swimbala a wu va fositeli ku xava mara vona hi ku va ku landzelela. you know you influence them to do something so basically va ku landzela because they envy you or they wanna do everything that you do ha mi twa kwalaho zita kambe mi yi kuma njhani mintirho leyi n'wina tanihi influencer i mani a yaka ka khampani kumbe khampani ta ka ka wena so usually ti-brands uh, va ta ka hina kumbe hina ha va approach it's always two ways ha va approach and then loko swi ya kwalani i kota ku tirha na vona mi tshama hansi mi ku okay cool hi lava ku xavisa leswiwani wena endla leswi so ntirho wa wena as an influencer basically wa xavisa swilo swo karhi but in a ni ta ku in a proper way eka bulu ra siku ra namuntlha mi ta tekela nhlokweni mhaka leswaku ri ku na marito la faka ya thamukela thamukela endzeni ka bulu leri ra hina lama kumbexani na hambi ku ri hi tlhantlha kahle hi xitsonga swi hi tikelaka marito yo fana va influencer influencer marketing swa ku fana na sweswo kambe swi tikomba ku ni lexinyamini nyana hi mhaka leyi kambe themba ndala u tiva mhaka leyiwani ku antswa mi nga hi tlhantlhela yona hi twa ku na kahlekahle influencer influencer marketing hi va hi vulavula hi yini ndala yi hlamuseli i themba wa ka ndala uh, ni huma ka rivet tv i'm a founder ya rivet tv so rivet tv i streaming service but, but also i brand leyi yi kotaka ku broadcaster at the same time i'm a creative director yeah right with media uh, and the marketing digital marketing and, and, and content uh, hi ku swi komisa um ta tirhisa xifaniso loko hi languta uh, cristiano ronaldo u tlanga bolo so so ni nga ku evuton'wini the the thing that you are good at hi xo xi ku endlaku an influencer and reason i ku um vanhu va ku landzelela for what you do best so you don't necessarily wake up in the morning u ku u lava ku va an influencer loko u langute dj brian dj brian is one of the best radio djs but he has an ability to influence because he's so good at what he does recognize ti-talent ta wena tinyiko ta wena u nyikiwe yini wena i yini leswi wena u nga best and good at and xilo xa xelexo xo xi nga ku endlaka ku va an influencer influencer marketing i ku ti-brands ti recognize vanhu lava nga na matimba in terms of ti-decisions making so hi swi vita influencer marketing hi ku sweswiwani ka nkarhi wa sweswi um recommendation na word of mouth it's better than ku va u languta a tv advert kumbe u vona billboard loko ku ri na ku lava ku xava something and then munhu a ku recommendela or u ya vutisa a family member that recommendation it's in a way ku tlula recommendation ya tv kumbe ku tlula a recommendation ya munhu loko a ku fonela kumbe call center so that is why influencer marketing ti-brands to tala ti landza ti-influencers because recommendation ya vona yi authentic yi na yi na ntikelo hi ku loko u vula hi nomo ku ri ni tirhisa product ya so that has much more power so that that's the origin ya influencer marketing that uh, the brands ti nga ti kotaka ku ku tirhisa ngopfu se ya swi tiva ku ri i yini influencer kambe xivutiso nkulu i ku i yini lexi tikhampani ti xi langutaka eka munhu loko ti nga si n'wi teka ti n'wi endla an influencer ya khampani yo yeleyo um when you influence in terms of brand is the brand ti interested ka munhu loyi loko a or a endla xo karhi vanhu va n'wi landzelela or vanhu va endla ti-decisions based on the comments or the recommendations ta munhu loye so when i recommend something as an influencer i know ku ri my followers or vanhu lava ni landzelelaka va ta kota ku teka ti-decisions based on my recommendations meaning ku ri va nga kota ku xava na swilo munhu a nga tivutisa ku ri na xana ke eka mhaka leyi ya e-commerce leyi ri vomba va vulavulaka hi yona i ku xava ntsena hi swi endlaka kumbe ku na swin'wana hlamuseleni rombo a hi basically ku xava ku nga va kumbe ku ri ku swa ti-insurance ene sweswi loko mi langutisa hi le ka ka covid-19 vanhu va ku tala va swi rhandzi ku huma va ya tixopeni so hi laha e-commerce yi nghenaka kona electronic commerce laha i kotaka ku u nga nghena ka google ka foni ya wena u google xitolo xo karhi ivi u u kota ku ku xava swilo online u u hakela va ta va ta ku deliverela un'wana a nga va langute bulo eka madyambu ya siku ra namuntlha ka youtube kumbe ka facebook kumbe kwala a nga yingisela la ka xiyanimoya ka munghana lwenene F_M madyambu lawa ivi a tibyela ku a leswi kumbexani a hi swa mina i swa va lava nga na ku languteka hi ndlela yo nge kumbexani mi nga hi pfuna ka mhaka leyi zita ku ri xana leswi munhu a langutekaka xiswona swi nga hoxa xandla ku leswaku ri brand yo karhi kumbe khampani yo karhi yi teka xiboho swa ku va leswaku ri va nga ha tirha na yena va n'wi endla munhu loyi a endlaka leswaku ri a chela moya ka vanhu leswaku ri va ta xava switirhisiwa swo hambanahambana ka mavhengele ya vona kumbe ka ti-brands ta vona hi ndlela yeleyo ku endleka yini mi nga hi pfuna ka mhaka leyi ah, mativa boti usually um na me loko na ha kula ntwango ku vanhu ti-influencers vanhu lava maybe va nga le ka t v kumbe nga le ka radio kumbe mm. va nga va tiviwaka swinene kambe sweswo a swa ha fana so a swa ha fana na khale as an influencer ti-content leti hina hi ti creataku kumbe leswi hina hi swi endlaka so vanhu van'wani va endla ti-jokes hmm. ku va ni lava endlaka ti-lifestyle and travel ni va ku munhu wa kona i swakudya wa travela travela uh, ku va ni lava endlaka swa ti-games ti-gadgets and stuff so a swa ha fani na khale where you think loko an influence munhu loyi a va ka sasekini no usually vanhu va kota ku ta driver some sort of an engagement hi ti-content to hambanahambana van'wana va endla swa ti-game na ti-computer ni ti-phone van'wana va endla swa ti-makeup misisi so beauty van'wana va endla ku va va collaborate na tihotela va travela up and down and some it's fashion so ni ta ku sweswiwani it's a broad i always say this ka vanhu vo tala ku influencing it's more like the best marketing that you can ever think of because that way vanhu va tala hi hanya ka tifoni ta hina so loko i lava vanhu is very easy you can just select and say okay cool ni lava someone to advertise my clothes va kona lava endlaka swi timpahla and a hi endli swilo swo swo fana hinkwenu mina for example a ni endli ti-gadgets a ni endli mm, ti-beauty stuff a ni advertise swa ti-beauty so hi hi tele we all called influencers or content creators kambe yena leswi swi hambanahambana se hezita se na langa ku ri ni lava ku tirha na mani kumbe no teka xin'wana na xin'wana lexi taka kumbe swi ya hi ku ri na wena u lava ku va u tiveka ka xiyimo xa njhani tanihi an influencer ni vula ku ri loko ko ta brand ya movha yi ku yi lava ku ta na dj brine ivi ku ta brand ya ketlele va lava ku ta na dj brian kumbexana ku ta brand ya swichayachayani swo karhi va va lava ku tirha na mina na ala kumbe ni rhanga ni languta ku ri leswi swi fambelana na mina kumbe hi mhaka ku ri ku na butsa ehenhla ka tafula ni teka xin'wana na xin'wana

mm. tiktok whatever i fanele swi tiva ku i fanele i ti aligna na a certain brand ku loko vanhu va ku vona ku wiseman loyi vanhu va swi tiva ku i yimela this kind of brands oh, yeah. mara va koho vanhu lava tekaka swin'wana na swin'wana but that end up confusing the audience because mi fanele mi tsundzuka vanhu lava ku landzelelaka ku landzelela mhaku they wanna follow a specific uh, content leyi we yi endlaku and you need to mm. be consistent i fanekele i nga posti namuntlha mundzuku i posta tibanana mm. namuntlha ku wena u poste tinani so you need to align yourself ka sweswi swi ngo okay me sweswiwani ni rhandza ngopfu leswi and leswi ni nga ta focusa ka swona because na audience ya wena va ku landzelela sweswo na brand loko se yi fika ka wena ya swi tiva okay loko ku ri na swa le gym ti-powder ta le gymini ti-shorts ti-underwears uh, here's the person loyi ni lavaka yena mm. ah, loko ri ku rhandziwa byala i have this new gene wise man of stock i ta yi driver and vanhu vo tala va ta yi nana so ni ta ku social media kahle kahle as much as hi va ka yona every day ka hina van'wana we invest in those things swi tikomba onge kahle kahle munhu a nga hanya tanihi influencer leswi ndala swi vekisaka xiswona swi twala onge kahle kahle ku na maendlelo mo karhi ma nga endlaka leswaku ri munhu a hetelela a tikuma a ri influencer kambe xivutiso nkulu ku ku va munhu a va yini influencer u langiwa njhani hmm. ya so mahlawulelo ya kona masiku lawa um ku na uh, what we call the big data hi languta ku ri loko munhu a vulavula mu ni nyika xikombiso ku na uh, macro micro and nano influencers so leswi ku na ti-influence leti ti nga na valandzeleri vo tala ngopfu va ku hundza maybe 500 000 mara u kuma ku ri loko a vulavula a nga cinci decision ya munhu engagement ya yena a yi na nchumu mara u ya u ya kuma ku ku na themba u na 5000 wa ti-followers mara ka 5000 wa ti-followers loko a ya vulavula something or a veka something ka social media network u kuma ku ri i can convert maybe half of that 2000 ni nga xavisa swikipa swa 2000 mara u kuma ku ri ni na valandzeleri va 5000 so loko hi chooser mo influencer in terms of marketing or ku ri munhu loyi ya investa ku mali ka yena hi n'wi languta influence influencing ya yena ku ri u kota ku influencer vanhu vangani i xo sungula xa vumbirhi hi languta reputation ku ri munhu yoloye reputation ya yena a ni tivi ku ri hi xitsonga mi nga mi nga swi veka njhani but brian kambe reputation ku ri mahanyelo ya yena na ntikelo wa yena a a a a a ka society u njhani hi ku as ti-brands yi nge koti ku associate e, e, e brand ya hina e product ya hina na munhu loyi u kuma ku ri e, evanhwini a nga languteki ene vanhu a va interested ku va nga n'wi mm. landzelela even if u na ti-followers ta one million if yehe leswi a kotaka swoho u kota ku bexa vanhu u kota ku vula ku gwara vanhu um ti-brands a nga luza mali ngopfu kwalaho and this is why loko u kuma ku ri eka ti-celebrity loko un'wana a ya hoxa mito wa ku u eh, brand yo karhi karhi yi phule out is because a va lava ku investa mali ka munhu wo fana na wolowo so brand influencer for us to choose we make sure ku ri reputation ya wena yi right we make sure ku ri na na mamaketelo ya wena u kota ku influencer ti-decisions ta vanhu those are the two important things mhaka yin'wana leyi lavaka ku yi twisisa i mhaka ya vuxaka xikarhi ka e-commerce na mhaka ya social media ku ri vatirhisi va social media vona xana ke va nga vuyeriwa njhani hi mhaka leyiwani ya e-commerce ri va komba hi tlhantlheli mhaka leyi Vuxaka bya social media na e-commerce byi kulukumba ngopfu i bandi na buruku loko no swi vurisa sweswo hi ku ri u nge xavisi xilo online ku ve loko hi vulavula hi online ku na vanhu lava va tirha va va va hanyelaku swoho sweswi vutomi bya sweswi byi social medialised loko no swi vekisa sweswo hi mhaka ku un'wana na un'wanyani loko a pfuka. U lava ku cheka ku ri okay what's trending, ku humelela yini namuntlha. Kwalaya loko u kha u cheka ti trends letiya swi nga endleki u nga pfi u lava ku u khoma hi ndlala ku ri I think ni nga xava something so u endla yini wa secha ku ri ku na khampani yo karhi yi xavisaka swakudya. so u ya cheka ti, ti, ti specials ta vona more special ka social media u nga nghena ka facebook and check uh, ti specials ta vona how do you see it wena u tshame kaya loko u vona loko wo nghena ka twitter for example u kuma va paste ti special va vekela na link so that link yi vula ku ri loko ku ve u lava ku xava that thing sweswi u nga tshama kaya wa swi kota ku tlika link liya ivi hi makumu yi ku nghenisa ka internet ka ka site ra voho ka website ya voho laha u fika ku swi va simple futhi swi swi olove ngopfu swi saver nkarhi swi saver mali swi saver na ku va u u nga endla swo tala u lo tshama u ri ku tirheni Eh, so wa swi kota ku clicker that thing immediately u clicker le ndzhaku ku na munhu loyi a tirhaka a nga ku swi voneni ku ku na munhu sweswi a nga clicker product yo karhi So munhu luya i vheta a lungheka ku ku lava ku ku pfuna. So u click-a product and then u ya ka ku hakela ivi u hambi u nga zangi u nyika munhu lexi tsakisaka hi e-commerce you uh, you don't have to to ku nyika ti-details ta wehe ti-banking details ta wehe ka ka ka ka munhu wo karhi loyi u nga n'wi tiveki um tikhampani to tala ti ti ti dya ngopfu hi social media hi mhaka ku va kota ku ku advertiser nakona Xin'wana wa nghena la ka ka e-comments u ri a call centre agent mara loko u ri laha ndzeni va ta ku byela ku sweswi eish hi lava a, a social media uh, specialist munhu loyi a nga ta hi postela ti, ti, ti special ta hina so it's another job created okay swi tshamisekile u kume ntirho u influencer hi ta wu vula ntirho ku fika sweswi se leswi u faneleke ku vula leswaku u swi posta ka platform ya wena social media yihi kumbe yihi xivutiso ku ri i mani a taka na vuxokoxoko byebyo ku va leswaku wena u hetelela u byi fikisa eka tipulatifomo ta wena to hambanahambana xa hlamuleka xivutiso lexi ka content yihi kambirhi as much as hi teka ku content hina va khampani hi ku nyika yona eh wena DJ Brian u fanele u kota na wena ku ku ku ku interpreta the way DJ Brian a interpreta xiswona content ya yena so this is what i'm saying i ku loko content ya wena if i music u endla music and hi ku kombela ku eka music wa wena u yi hoxela eh a line ka music wolowo yi to ku nyika that line but we don't dictate ku ri u line leya u yi hoxa ka beat ya njhani or yi va fast or slow we just give you the line uh, and then and then that kind of content then it comes from the brand however ku na content leyi wena u yi endlaku naturally that you, you, you do content uh, va ka hina i ntirho you need to know ku ri content loko producer hi ku vita content creator or content producer so wena hi wena u endlaka content so ta hambana ti-influencers leti lavan'wani va timpahla va ti-fashion eh timpahla ta vona va tikuma eh, eh lomu switolo va mbala va timovha va nyikiwa mimovha eh va misisi va nyikiwa ti-product ta misisi kambe ku na van'wanyana i ti-comedians lexi va xi endlaku is just jokes no one can give you that uh, when you sing u ri xiyimbeleri wo yimbelela a ku na un'wanyana la nga ta ku yimbelelela mm. so so ni nga ku ku na ti-different phases and different uh, types of content where some u fanekele u kota ku u va wehe u kota ku endla content ya kona kun'wanyana va ku nyika content ku ri u yi adda on top of content ya wena aye i ntwanano ngoveni loyiwa vito leri nga pasini ra ku phanda ro lava swakudya hi rona i ntwanano wa ka maraji eh ni lexi va nge i content developer va develop uh, content for television digital media stuff eh mara lava ni tivaka va ni tivela ka youtube leswi ni swi endlaka aka aka aka youtube hi leswi van'wanyana maybe va pfaka va ku eh this guy is a comedian or whatever But mina what I do i ku I look at the burning issues ta le vuton'wini bya munhu un'wana na un'wanyana whether hi le vukatini whether hi le ku hluphekweni whether hi le malini whether hi le byaleni or wherever and then we write such things down a ni tirhi ni ri nexe va ko va sala va hi tirhaka swin'we. we write like the topic uh-huh, so okay today we're going to deal with this topic so we, we, what i do is to tackle serious issues in a funny way a ni swi ni ta swi vekisa kwini xichangani xa haye khale kheto ni kuma yo was a very long time ago mara swi sukela kwini maraji swa ku sungula ku va mi mi va na youtube hi ndlela leyani mi ta na mihleketa ko swa ku mi nga kandziyisa swa ku fana na sweswo mi hetelela kumbexani namuntlha ni ku ri mi kota ku hanya hi swona loko ri ku ma hanya hi swona a mi kopela mhm. mani kumbe a mi vone mani ku ri u endla sweswo
a xo sungula mina ni munhu loyi a nga wa ivi se loko ni wa ni ku hayi se ni tlhelerisa ku yini a vulavula na na tinyimpfu ta hosi ivi xikwembu xi ku no i na foni ni teka foni ni recorda i think my first video it was about it was biblical mara a ko va na leswa van'wana va nge nhlamba um mara a ku ri a ni va ku tichumayeleleni swi ya hi sweswo vanhu va yi rhandza video liyani and the next thing vanhu va ku why i nga endli youtube channel and then it went there we developed a youtube channel ivi ni a hlangana misa n'wanyana ve nge i amukela nchavalala va n'wa ve ri c m c um loko ni hlangana yena a ku ri 2017 ivi hi ta na idea ya ku okay a hi maybe loko ho sungula show a giyani ya comedy ku ri vanhu va ta kota ku hi vona xitejini instead ya ku hi vona a ti a ka ti-Facebook ka ti-what what ka ti-what what and yeah we did a show called verbal engineering night so i think it's i, i, i, it's a moving train man ko sala siku rin'we hi veka autopilot hi tshama hansi mali yi kha yi nghena a hi swi tivi ku rini mara for now a ni nge vuli ku hi le ku endleni ka mali hi le ku spendeni ka mali yo tala ngopfu
mhaka nkulu yin'wana leyi hi fanele hi languta i ku ri xana munhu a nga hanya hikuva a va an influencer ntsena ke swi helela kwalaho a nga endli swin'wana
eh ni kombela ku poncisa bolo eh ku ri no um not necessarily as one thing xikombiso hi lexi loko u ri an influencer ya social media for instance um u ta dependa ka ti-brands ti ta ka wena ti fika ti ku okay mi loko ku nyika 10000 or 20000 ku va u yi endlela post yin'we um eka inana ka ka ka eka social media platform ya wena youtube if u munhu wa ku endla ti-videos ka youtube youtube yi na ti-royalties ta leti yi ku hakelaka tona But after a thousand views or after a thousand clicks, you get a specific amount. I enough. But look, u kota ku tirhisa influencing ya wena ku kota ku u endla mintirho ku fana ku maybe u va MC or eh, ka ti-ceremonies to karhi u va u kota ku vulavula secondly ka ti-workshops va ku vita ka ti-workshops u ya vulavula u hakeriwa swo fana sweswo leswo um eh, ti-adverts ta ti-tv or the adverts ta, ta, ta, ta radio then you can make a living based on brand ya wena as an influencer kambe u nge koti ku endla uh, uh, uh, enough money just ku va u posta content ntsena you have to diversify take advantage or leveraging eka vito or as an influencer uh, so you need to leverage van'wani va ta ku lava ku ri no become a brand ambassador ya product yo karhi you are getting quite a bit of money while others are asking you to come and speak at the function. You can leave, yes, but not one one uh, uh, uh one way. So ntsena loko kuma ku ri u kota ku diversify and kota ku leverage on your brand then you can make a living wise man zita hi un'wana vanhu lava vhele a hanyaka tanihi influencer handle ka ku va hi karhi n'wi vona ka television na le ka tindhawu to hambanahambana zitha u ri munhu a nga hanya hi ku va a va an influencer ntsena kambe u tlhela futhi a va na switsundzuxo henhla ka mhaka leyi I think you also need to know these marketing agencies. So obvious to me, as soon as soon as soon as already something about loko vanhu va vona ka tv they always want to bring me closer so a ni tiva vanhu so you should know the, the bigger marketing uh, agencies you can make a proper living actually you make more money than munhu la tirhaka nine to five wow ku na nkarhi lowa byala byi nga a hi nga byi advertise ku byala byi xavisiwa eswitolo mm. and kuma ku se swa ku ensima ku wena yi tshike na ntirho now you're a content creator so you do other stuff mara vanhu vo tala va tshame tindlwini a va ha ri ku xopeni hi mhaka ku ku pfaliwini hinkwako and mina another thing mina i also have uh, sometimes i negotiate na client ni ku let's say va va ta ni tirhisa but then mali ya vona yi enough ni ku mina i can only create content mara ni post mm. a yi ti-brand hinkwato ti lava ku i va yi karhi i i posta ka facebook instagram na twitter na all of that usually you should know the account that you super active ka yona i know a lot of people lava endlaku mali ka twitter yeah
bo vulavula tse and they get a lot of money mm. mara mina my i specialize ka tiktok na instagram a person can live yeah uh, mina mm, well aka in terms of television okay by the way i forgot to say guru i'm i'm safta award winning content producer when editor yes hmm. bamba bamba wow. not after that to to my name mm. yeah so a person can live aka i think that tv because we want to deal with the youtube part now so in terms of the digital one youtube they say kuna ti-advert ta hi nge mi nga skip ti-advert mi nga skip ti-advert hi ringeta ku hanya leswi hi vana mhana mara amzantsi swa tikanyana south africa swa tikanyana america i know va ko vanhu lava nga tshika mintirho

but i believe ku ri the person that can come after mina if o dyondzisiwa ku ri this is another form of education this is another form of entrepreneurship hina se hi swi kuma kwalawa hi kha hi vona va mafosi na va dj bram va kha va swi endla hi swi khawulela but mm. you understand when yeah david acox un'wana wa vona vhela a ri mudyondzisi david acox u cincina heta endla tiktok america se u tshike u thicara hi makumu sweswiwani u tirhile mhaka ya ya youtube full time hi ndlela yaleyo so aka vanhu lava lavaka mintirho uh, yi, yi, yi, yi right ngopfu u nga wu kuma ntirho laha ni nga mi nyika example hi mina loko ni sungula ku nghena ka customer service a ni tirha ngopfu hikuva eh, eh, sales rep and then i got promoted ni va ti-supervisor and then ni va manager and stuff so ni gina ni swi vona ku ri okay mo ni tekanyana a year ni lava ntirho wa ku va ka call center and then a ni langutise ngopfu ku ri ka call center swi kahle ngopfu swi ku nyika ti-opportunities ta ku tirhisa mihleketo hikuva u va u kha u pfuna munhu u nga ri ku n'wi voneni so munhu loyi u va na yena hi xifaniso emihleketweni hi ku a va langutisi ngopfu experience they train you va ku dyondzisa ku ri u vulavula njhani na munhu a fonini like la ni tirhaka kona it's an e-commerce uh, company so wa browser immediately uh, munhu wo karhi a loga in mina loko ni tshamile na swi vona ku ku na munhu a nga loga in and then ni hatlisa ni n'wi vutisa xivutiso kwalaya ka tiphopini ku ri hi nga ku pfuna hi yini ni vone a wu ri ku xaveni um u hetini ku endla transaction ya wena na like nkarhi wun'wanyana ti-challenges i ku va vanhu loko a ri ku xaveni a faila ku ku finaliza transaction so that's when va lava vanhu vo tala swinene ku va pfuna because Mintirho yi yi tele ngopfu ka ka loko ri ku xaviseni online hi ku ri ku na ti-calls ku na vanhu lava tekaka ti-calls ku na vanhu lava endlaka ti ti va reply-aka ti-social media platform ti-inbox ti-D_M ti-WhatsApp so it's a it's a very broad industry. Ni tshemba la ka Butsa laha vo tala va hina hi na ku tsakela ngopfu swinene. ku ri munhu loyi a nga langhiwa tanihi influencer ku va u ta hakeriwa mali muni i yini xi lawulaka mhaka ya ku va leswaku ri u ta nyikiwa five rand kumbe ten rand a hi twisiseni mhaka leyi ku na ti-aggregators ti-aggregators ti ti ku nyika some sort of an estimate of loko u ri na ti na tinambara to karhi for instance uh, dj brian u yingisela yi over 5 million uh, uh, within a space of an hour and then also ka social media maybe u kuma ku ri u na 2 million followers van'wanyana u kuma ku ri i tinano then price ya wena ya dependa ku ri u le ka ka ka rank yini yo karhi but it can start from literally 5000 per post you know mm. uh, uposta kanwe for 5000 rand some of them 20000 rand some they go up until 100000 rand van'wanyana the advantage ya ya vona as influencers in terms of money ku na muhisa un'wanyana wa ku yimbelela eh, nge vuli mavito ya vona va n'wi nyike 14 million mm. ku endla you know eh, eh, ti-posts to karhi ka social media over over two years

200 million. Hmm. So that person has reached in a, a lot more people than uh, um, Billboard can reach. So so so hambana ku ri u le ka rank yini so ti-price ta n'wina ti nge fani um so ni nga ku va languta ti-aggregators ti-aggregators will give guidance in terms of ku ri u charger njhani as a nano as a micro uh, also, or as a macro yeah okay so swi ta ku pfuna swi ta ku pfuna ngopfu swoleswo u kota ku vona ku ri u wela kwini ni tshemba ku fika sweswi loko se hi twe hinkwaswo leswi vo tala va hina ni tshemba na ku pfumela ku ri hi nga swi tsakela ku va hi va ti-influencers kambe kumbexana ku na leswi hi fanele hi swi teka enhlokweni loko hi nga swi teka xiboho xexo xa ku va an influencer komba ku ri onge kahlekahle ka mhaka ya online kumbe social media ku na vutomi ku na butsa mali yi kona Uh, the only advice that I can give is to be vulnerable to your own self. Be ready to make mistakes. Uh, learn from those mistakes. People will talk. People are always going to talk. Whether you do good or bad, na yeso bang bili bang bang bang antlang chomu.

and then yi ta kula and bear fruits one day i think vanhu vo tala eh, swi ta lava va kota ku investa nkarhi wo tala a swi na mhaka ku ri i yini leswi u swi endlaka focusa ka ku um ku xapena skill xa wena so that ku na gap there's enough even next year ku ta va na wun'we u ta sungula u ta duma all you need to do i ku tiva ku ri eh, fingerprint ya wena a yi fani na ya un'wanyana hmm. ti hambane ti-fingerprints yi ku hambi hi ri six billion a ti fani so na wena u nga lavi ku fana na dj brian u nga lavi ku fana na temba endla swa wena leswi u nga u nga good hi swona and um, u ta va right in terms of the influencing and then xo hetelela make sure ku ri you take it as a business u nga vulavuli nje ku van'wanyani um eh, hi nga va vona ku nga ri khale they were sued you can end up in court and it can end your career um van'wanyani you know i ku kota ku hlayisa because that can end you uh, and then loko wena as a brand you are gone then it kills your business so ni nga ku ti teke as a business you are a walking billboard so make sure ku ri uh, you work hard and you you protect your reputation wow hey, man. Uh, ku na misa un'wanyana a nga tshama a ku nobody owns anything in the cloud

ntiyiso hi ku ri u nga ha sirhelela mhaka ya leswi hi swi vulaka intellectual property hikuva u tirhisa website ya www cipc co za kwalaho ke u nga tsarisa xin'wana na xin'wana lexi u lavaka swa ku ri xi va xi sirhelelekile loko u xi yisa eka inthanete ku fana le ka na loko munhu a endla music wa swi tiva ku yi ta ya ka samrins mara mhani swi tivi ka youtube ni ta ya ka mani I just put my things there laha dyondzaka swin'wana dyondza na lava kopelaka i believe ku ri maybe that's an inspiration that i get it ku ri okay um misa loyi ndza swa kahle ma twisisa so a a hi yiveni ku na vanhu vo fana va dj bran there's a lot of people who sound like him and se tshama ni tiva ku dj bran i suwe munhu a ku hi mhaka i vula ku fana na yena ma twisisa so that some of the things that are beyond our control as a people maxaka swi tele leswi hi nga swi dyondzaka siku ra namuntlha mhaka nkulu leyi nga yi dyondza hi mhaka ya ku ri e-commerce yi tirhisa ku yini hi khensile wena adolf rebombo ku va u hi hlamusele hi xiheri mhaka leyi ya e-commerce na ku va kosa ku ri vanhu va nga hetelela va vuyeriwa njhani hi mhaka ya e-commerce va hlayisa nkarhi va tshama makaya ngopfungopfu loko hi langutaka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona wa ntungu lowu hi nga langutana na wona swi tele leswi hi nga swi dyondza ku ri kahlekahle na le ka mhaka leya e-commerce a hi mhaka yo xava swilo njhe kambe u tlhela futhi u nga ha tikuma u kuma vukorhokeri hi ku hambanahambana ka byona hi khensile ri vomba futhi hi dyondzile hi leswi kahlekahle tikhampani ti swi langutaka loko ti lava ku twisisa kumbe ku teka munhu loyi ku va a va an influencer eka khampani ya vona ku va swa ku ri a hundzisa hungu ku va mhaka ya swixavisiwa swa kwa vhengele rero kumbe sweswi va swi endlaka ku va leswaku swi fika vanhwini hi khensile ndala ku va u hi hlamusele mhaka lexi heri na ku tlhela futhi hi twisisa ku ri kahlekahle Tikhampani ti langa njhani kumbe ku hlawula munhu wo nge ku va yena ti n'wi rhangisaka mahlweni leswaku ri hakunene a va an influencer sweswo swi vula mhaka ku pfula xivandla ku va swa ku ri ku va na mintirho leyi vanhu va yi kumaka eku heleni ka siku hi tlhela futhi hi khensa ku va loyi a swi hanyaka wise man zita ku va vi kona ka siku ra namuntlha a hi hlamusela ku ri kahlekahle swi na nkoka ku va leswaku u titwisisa na ku tlhela u tiva ku ri wena u va u lava yini loko u lava ku va an influencer kumbexana minkarhi yin'wanyani a wu fanelanga ku teka xin'wana na xin'wana njhe hi mhaka swa ku ri ku na botsa tafuleni wise man zitha hi ba mandla hi vuyelela kwasa ku ri u ve kona ka xiphemu xa nongonoko wa siku ra namuntlha lowu ni tshemba na ku pfumela hakunene leswi u nga swi vula swi ta va swi pfule vo tala va hina matihlo maraji hi un'wana vanhu lava va nga na matimba swinene ngopfu eka mhaka ya social media ngopfungopfu ka youtube hi khensile na ku tlhela futhi u hi nyika mafenya laha ni lahayani ku vavisa ku ri hi twisisa ku ri na kahlekahle wena u teka vuswikoti bya wena sweswiya kumbexana vanhu va nga swi voneki onge swi nga hetelela swi ku hanyisa u swi teka u swi veka laha u kota ku va swa ku ri hakunene u hanya hi swona hi nkhensile marhanji hi tshemba na ku pfumela ku ri dyondzo liyani hi nga ku nyika yona kwala ka bulo ra hina ku ri u nga ha tsarisa mhaka ya leswi hi swi vulaka intellectual property kwini ni tshemba na sweswo ta swi tekela nhlokweni hi tlhela futhi hi khensa ku mhaka swa ku ri a hi nga swi tivi ku ri u wine sagwadi ra safta kahlekahle i masagwadi mambirhi ya safta tanihi content director kumbe content editor a khensa hi marhaji yana mahlweni u yimisa mujeko wa ku twisisa ku ri kahlekahle ku endleka yini ka platform leyiwani ya youtube va ka hina xo hetelela kumbexani hi lexi munhu a nga xi hundziselaka a xi kongomisa ka van'wamabindzu ku ri swi tikomba ku ri endzhaku ka bulu ra siku ra namuntlha van'wamabindzu va na ntirho wukulu swinene ngopfu lowu va faneleke swa ku ri hakunene va wu endla vuxaka lebyi va faneleke swa ku ri van'wamabindzu va va na byona xikarhi ka vona van'wamabindzu na ti-influencers letiwani xikombiso a hi nge kumbexana u na xilo xo karhi u lavaka leswaku ri xi fika vanhwini ti-influencers va na vanhu lava va nga se va va seketelaka ku va fikisela hungu swi ta olova swinene ngopfu se swi vula yini ka wena tanihi n'wamabindzu endla vuxaka na ti-influencers ivi hi ndlela yaleyo ku vangiwa mintirho ku tlhela futhi ku cinciwa vutomi bya vanhu Se hi ndlela leyi swi vula ku ri vuxaka bya n'wina van'wamabindzu na ti-influencers byi le mavokweni ya n'wina ku va leswaku mi endla leswaku ri byi nyuka hi ndlela yaleyo kambe ku teka nkarhi wo nakambe ni khensa vufambisi bya xitichi ku va leswaku va teke nkarhi lowu ku va ku endliwa mhaka ya bulo leri documentary leyiwani hi ndlela leyi. a ni swi tekeli hansi vufambisi bya xitichi leswiwani ni ba mandla ni vuyelela mi nge nakambe ni kombela ku khensa sesi ruth maphophe senior producer wa mandate wesu a swi nga olovi leswi lama a ku ri maendlelo mantshwa eka hina hambi ku ri xitichi xoxe laha hi tisaka documentary eka tipulatifomo hi ku hambanahambana ka tona ka social media xikan'we ni le ka xiyanimoya a swi nga olovi kambe yi khandziyile ntshava leyiwani xikulu ngopfu mi nge ni khensa n'wina vayingiseri ku va mi tijike nkarhi madyambu lawa korisa ku rivhela kunene mi va na hina bamanta yi vuyelela anake nseketelo wa n'wina a wu vona minkarhi hinkwayo kusuka ka mina minyamatsi ngece makulankondzo mina ni ku a-a a ku vi byongotinyana xa mina i ku tumbuluxa mintirho eka internet kumbe ka online ngoma
munghana lonene fm makomba ndlela